Azul fell-awen, a mṛeḥba yes-wen. I aql-i dagi ur ruḥeɣ ara. Qqimet yid-i, tebɛet lavidyu-agi alma tekfa, twalamt, twalim imɣi-agi d acu yesɛa n lefwayd. Imɣi-agi a s-neqqar dagi ɣur-neɣ xyaṭat leǧruḥ, akka, taxeggaṭ leǧruḥ. Netta d isem n teqbaylit, ddmen-t waɛraben rran-t xyaṭat leǧruḥ.

Alor, ay imusnawen, awgad iɣifen ammeltaɣ-d di leɛnaya-nwen. Almuhim imɣi-agi yettmačča au même temps li midi si nal. D acu bɣiɣ ad d-iniɣ yettmačča lwerq-nni n skan, mačči s waṭas. Yelha mliḥ mliḥ. Akka tiwriqin-agi-ines neɣ ifer-ines, ifer i yecbeḥ ad d-iniɣ, ma ten-teẓmiḍ akka-gi neɣ ad ten-trefceḍ deg ufus-ik, sant ad ǧeǧǧent yiwet n rriḥa n ticcert telha mliḥ. Akka, mi ma d leggus d amerẓagu cwiya, ɛerḍeɣ-t d amerẓagu cwiya. Daɣen ad tḥalfuḍ, ad tḥalfuḍ i yifrag-ines am akken i d lqaṭifa, teqqarem akka lqaṭifa neɣ lvelour neɣ. Itta akka di lqedd alamma alamma qrib di fwa ma yella telha ccetwa firi n waman akk itta alamma un mètre, mulac akk daymen waḥed 60 centimetre akka. D acu nniḍen, latij-nni-ines neɣ ifurkan-is ay atmaten mexdumit carré, d la forme carré maci rond i llant maci ronde i llant litij-nni-ines, ad d-tiniḍ quadrangulaire, akka? Yesɛa daɣen i cwiṭ n ccer ma tmeyyzeḍ ma tmuqleḍ. Xeddmen-d seg-s neɣ rennun-t i lbira, ittak-as lbenna i lbira i uggad yessen, ittak-as daɣen i lakulur i lbira. Yakka, wagi, Sirumyen di Lurup, daɣen i xeddmen seg-s Akka, siruwat, win bnadem ur nttett ara ad yesɛa lapiti, yani ad t-yečč si tan apiritif qbel neɣ ad t-isew plutôt qbel lmakla. Daɣenni, bien sûr, lprincipe-nnes akk amezwaru, nenna-d taxeggaḍt leǧruḥ. Tagi ad tettxiḍi, ad tleḥḥem s lmeɛna bien sûr, ad tleḥḥem leǧruḥ yellan daxel.

Panasti, acu lmeɛna-s? D yiwet yellan d ddwa i akk i lehlakat. Netta akka i la s-qqaren mi c'est pas possible yeɛni ad tettdawi akk lehlakat mi aṭas i la tettdawi. Ad kemmleɣ bien sûr, ẓram anaw n telha i la tuberculose, ma twalam la tuberculose akka akken fehmeɣ d bnadem ad d-yessusufen idammen Tma yewweḍ anṣeṭṭad eh, s usemkan. Alluḍ nenna-d telha i yidammen-nni. Nettat eh, acu yelhan mliḥ i ugaden ay susufen idammen eh, ad ččen aɛrusen, l'escargot. Ah, yečča ccerṭ. Ma ɛlinac. Ad d-nuɣal ar tessa, xeddmen-d les huiles essentielles seg-s, eh, ma sha Allah. Tella fell-as lhedra a tilawin mi nekkin ur d-pruviɣ ara belli smeḥti-yi ulac ssmaḥ a sidi nekkin ad kim-xeddmeɣ tamusni tagi ad tt-sexdament taɛrabin ad sseḍyaqent tarwiḥt-nsent alors tarwiḥt-nsent ad tt-sseḍyaqent taɛrabin s lpruduwi-agi s yemɣi-agi mi nekkin ulac une preuve yelhan i wannect-nni i tmeṭṭut i yesɛan Tarwiḥt-is tahrawt acu s-yelhan i ṭṭiq-nni bac ad teṣḍeyqeḍ lecɣal-nni i yelhan zenǧabil akked la poudre iqecran n remman. Ad d-nuɣal dans un sens dans une autre vidéo, ulac leḥya di tmussni. Alors.